Qave bizge qaydan keldi ve biz ne içün onı o qadar sevemiz, keliñiz beraber ögreneyik. Qırımtatar halqınıñ tarihına qave daa on altıncı asırda kirdi. O künden bu küngece medeniyetimiznen pek bağlı. Bazı malümatlarğa köre, qave daa İpek yolu vaqıtlarında Qırımğa kelgen, bundan soñ ise esasen Osmanlı devletinden ketirile eken. Çünki Osmanlı Şimaliy Afrikanı, Asiyanıñ bir qısmını, yani qave tarlaları olğan yerlerni idare ete edi. Qırım hanlığınıñ tüccarları qaveni satın alıp, yarımadada tarqata ekenler. On altıncı asırnıñ ortasında Bağçasarayda ilk qavehane açıldı. Amma bundan evel qaveni ilk içkenler saray temsilcileri olğan. Amma bu içecekniñ tarihi qadimiy devirlerge uzana. Ve bugün qaveni kim, ne vaqıt içecek olaraq açqanını aytmaq qolay degil. Amma bir çoq tarihçilerniñ bildirgenine köre, bu içecek Yemenden kele. Efsanelerge esaslanacaq olsaq, qave Şeyh Omardan başlay. O, öz deviriniñ qabiliyetli ekimi olıp, çeşit türlü taqiqiy işler alıp bardı ve yañı ilâclar işlep çıqarmaqnen oğraştı. Böyleliknen, sanki o, qaveni keşf etken. Omar onı baş ağırısına ilâc olaraq içmege tevsiye etmege başladı. Bundan soñ ise qaveni endi ilâc olaraq degil de, lezzetli içecek olaraq er kes qullanmağa başlağan. Qırım hanlığında eñ başta qave saray içecegi edi. Hansarayda atta qaveni pişirgen ayrı insanlar çalışa eken. Qave pişirilüvine pek diqqat ayırıla edi, atta qave nasıl pişirilgenini ayrı insanlar ögrete ediler. Bundan soñ hanlarnıñ bu qave adetine diger devlet adamları da qoşulıp, Qave içmege başladı. Haremlerde bile qave pişirilüv dersleri berile eken. Bu sebepten qırımtatarlar içün qave pişirilüv usulları müim oldı. Bir çoq avropalı seyahatçı ve diplomatlar Qırımnı ziyaret etkeni vaqıt ekseriyetnen Qırım hanlarınen körüşken ekenler. Aytqanlarına köre, bu körüşüvde er vaqıt qave ve tatlılıqlar taqdim etile eken. Qırım sarayında Prus qralı Ulu Fridrihniñ temsilcisi baron Aleksandr fon der Golts bir çoq kereler Qırım Giray hannıñ qaveni pek sevgenini ve onı ana Mustafa degen adamnıñ pişirgenini bildire edi. Satıcılarnıñ qave tükkanları, esnaflar, qave ve tatlı qoquları, dülber qıyafetli qadın-qızlar.
Fransız ticaret adamı Fransua de Totte Başsarayına böyle tafsirlegen edi, O bir çoq kere Qırım devlet adamlarınen, beylernen ve atta hannıñ vezirlerinen körüşti ve er yerde oña qave içire ediler.
Büyük sayğınen fransız ticaretçisi Mahsud Giray aqqında ayta edi. Degenine köre, han de Tottanı Aqşam dep adlandırılğan tedbirge çağırdı. Adet üzre bu tedbirler küneş batqan soñ yarı kecegece devam ete eken. Malüm olğanı kibi, böyle aqşamlarğa tek hannıñ eñ yaqınları ve aqrabaları qoşula bile edi. Fransua de Totta böyle aqşamlar aqqında bunı yazğan edi. Bu saraynıñ qurallarına köre, hannıñ bulunğanı yerde bir çoq insanlarnıñ kelmesi yasaq edi, bu aq sadece nazirler, divan temsilcileri, çetel elçilerge berilgen. Aqşam yemegi eki tomalaq sofrada taqdim etile edi. Bir masa başında hannıñ ömür arqadaşı da buluna edi. Handan ğayrı iç kimse bu sofra başına oturmağa aqqı olmay edi. Başqa sofra başında ise diger musafirler yerleşti. Yemekten soñ musafirlerge taze pişirilgen qaviye berile edi. Qaviye Qırımnıñ episi yaşam tarzlarına kirişken edi, atta Devlet şurasınıñ divan toplaşuvlarında bile qaviye içe ekenler. Qaveni tek bayramlarda degil de, diplomatik munasebetler pekiştirilüvinde de içe ekenler. Uzun lafnıñ qısası, qave sadece sevimli içecek degil de, milliy adet olıp qaldı.
Qırımda qave tedbirleri pek populâr oldı. Misal olaraq, qıznı istemege qudalar kelgende, qız qave pişirmege kerek edi. Eger qave tatlı olsa, demek ki, o razı, duzlı olsa, demek ki, ağayğa çıqmaq razı degil edi. Qayd etmeli ki, eñ başında qaveler sadece evlerde pişirilip musafirge berilse, bir qaç vaqıttan soñ Qırımda umumiy qavehaneler açılmağa başlandı.
Qavehaneler Qırımda pek tez tarqalmağa başladı. Bu mekânlarda insanlar toplaşıp, qave içip, laf ete ediler, yemek aşap, tütün içe ediler. Bu, kerçekten de cemiyet toplaşuvı dep aytmaq mümkün, çünki insanlar qave içkeni vaqıt meraqlı subetler yürsete ve santıraç oynay ediler, bazıları ise sadece raatlanmağa kele eken. Qavehaneler er yerde bar edi. Olar sadece büyük şeerlerde degil de, küçük köy ve qasabalarda bile açıla eken. Bağçasaray qavehanelerinde ise insanlar atta siyasiy meselelerni ve hanlarnıñ idareciligini laf etmege toplaşa ediler. Qırım hanlığınıñ bir çoq hanları bazı vaqıtlar gizli bir şekilde böyle qavehanelerni ziyaret ete ediler, mında olar yerli sakinlerniñ fikirlerini Ve keyflerni böyleliknen ögrene eken. Bazı vaqıtlar özüniñ aqqında yaman şeyler bile eşitkenler, amma iç bir vaqıt Qırım hanı qavehanelerni yasaq etmek kibi qarar bermey edi. On altıncı asırnıñ ortasından başlap, hanlıqnıñ paytahtında qavehaneler körüşüv merkezine çevirile. Mında er vaqıt qalabalıq, Faqat gürültili olmay. Musafirler yazılmağan, amma olğan qurallarğa riayet ete ediler. İnsanlar özara bir-birine baş egip, sessizce laf ete edi. Tek siyrek vaqıtlarda insanlar yüksek sesnen laf etmek imkânına saip olğan. Bazı vaqıtları mında halq arasında meşur olğan yazıcı, ya da şair kire edi ve er kes oturıp onıñ şiirlerini ve devirlerini diñlegen, bazı vaqıtlar ise kölge teatrı bile qurula eken. Qavehanelerniñ interyerine kelecek olsaq, ekseriyetnen bu eki ya da üç odalı keniş yer, odalar arasında büyük tahtalı divarlar yerleşken, Oda içinde yerler kilimlernen donatılğan, yerlerde küçük setler, minderler ve olarnıñ başında alçaq masalar tura edi. Umumiy odanıñ bir çetinde ocaq tura eken, mında qaveci bütün kün qave pişirip, qoqusı bütün odalarğa tarqala edi. Qavehaneler sabadan gecegece çalışa eken. İçerideki odalardan ğayrı, aman-aman er qavehaneniñ tışarısında yazlıq qısım da bar edi. O vaqıt, seyahatçılarnıñ aytqanına köre, bir çoq qavehaneler Qarasuv bazarıda yerleşken ekenler. Merkeziy soqaqlar qavehanelerden tolu ediler.
Sekizinci asırnıñ ortasında Aqmescitte ise Qırım Hanlığı ekinci müim şeeri dep sayıla edi, on eki qavehane çalışa edi. Bu qavehaneler büyük bir odalardan ibaret olğan, duvarlar yanında ise alçaq setler, olarnıñ ögünde sekiz köşeli masalar yerleşken. Qavehanelerni er kim ziyaret etip ola edi, bu, Er çeşit türlü insanlarnı toplağan ve boş vaqıtnı güzel bir şekilde keçirmek imkânını bağışlay edi. Qavehanege saba kirip, anda aqşamğace oturmağa mümkün edi. Yani, qavehane iç bir vaqıt boş olmadı. Qaveni farqlı saotlarda içe ediler, bu bilgenimiz filcan. Olar küçük ve sapsız edi. Elini yaqmamaq içün filcannı demir zarfqa qoya ediler. Qaveni şekersiz bere ekenler, lâkin yanına bir çoq tatlılıqlar, misal, halva, pahlava, ceviz ya da gül tatlısı teklif ete ediler. Qırım tatar devletçiligi yoq olğan soñ qavehaneler adeti coyulmadı, aksine, olar Qırımnıñ mahsus kartoçkası olıp qaldı. Bu, hususan, Qırım işğal etilgen soñ keñleştirildi. Bu malümatnı Qırımnı ziyaret etken seyahatçılar tasdıqlay. Alman alimi ve entsiklopedist seyahatçı Simon Palas Qırımnı biñ yedi yüz doqsan üç senesi ziyaret etken edi. Aytqanına köre, o vaqıt Bağçasarayda on yedi, Kezlevde ise yigirmi dört qavehane mevcut edi. Ne yazıq ki, evel izergi qavehaneler bu künge qadar saqlanılmadı.